Биһиги бүгүн улахан тиэмэҕэ киирэн эрэбит этии чилиэннэригэр. Этии чилиэннэри иһи билэргэ курдук тутаах уонна ойоҕос гынан арахсар. Тутаах чилиэннэригэр туһаан уонна көп сиирэ киирэр. Бүгүн бүгүн биһиги туһунан кэпсэтиэхпит. Сөпчөрө көрөбүт, сүүс сэттэ уон төрүттээх эрчиллиини, манна туһааны уонна кэпсиирэни булабыт. Хайдах булар этибитий? Ыйытыыны туруорабыт. Мм, бастаан ханнык ыйытыыны туруорабытый? Ким туох? Кими тугу? Ким туох? А, бастаан туһааным булар этибит дуо, кэпсиирэтин булар этибит дуо? Туһаан. Дыйаныгын? Дьэ, туһаанын бастаан булан көрүөххэ эрэ ханна баары туһааны хайдах булабын?

КТС-тан КТС-тар диэн буолар да толкуйдаах эрэ тугу гыналлар ыллыыллар ким эбэтэр кимнээх чыычаахтар диэтибит дии Оттон кытыастар диэн итик турарын көрөн көрө калкаллар да сатанар Суох буолбат. Суох. Оттон туох Суох. туох бұл сибекке тугу гынарый сибекке тугу гынарый Кыжыдылга. ол ханна сибекке ханна Кыр- Булга. кырдалгын. Онтон биһиэхэ туох диэн буолуохтааҕый ыйытыыта сирэй кэм Кытыыстар тугу гынар кытыыстар Тугу гынар кытыастар диэн ол таһырдьа кытыастар туох У меня вылетает Сибэкки ханна кырдалга, хайдах кырдалга, сиримнээх кырдалга диэн. Кырдыгы тылтан тылга биһиги ыйытыы турардахпытына тахсан кэлэр эбит. Дьэ, чаам аны ким этиэҕэй туһаан диэн туох эбитий, кэпсиирэ диэн туох эбитий? Туһаан предмет кэпсиирэ тугугунар

Тугу гынар? Эт мин тугу гынарын А. Предмет тугу гынар действий. хавирин Эбэтэр биһиги маны арыы уларытаммыт атыннык кэпсиирэ диэн хайыһарынаны көрдөбүл диэбиттэ. Дьэ бу биһиги биир эрчиллииттэн таһаардыбыт кэпсиирэ диэн тугуй туһаан диэн тугуй диэн маны билигин кинигэҕэ баар быһаарыыттан тэҥнээн көрүөхпүт биһи оҥорбуппут сөпөбүт сыыһа эбит дуу диэн көрүҥ эрэ кинигэҕэ маннык диэбиттэр

Аһаа. Мм, ити биһиги бэйэбит быһаарыыбытын тугунан эмэ аа, ситэрэн биэриэхпитин сөп тугу быраабылаттан көрүҥ эрэ. Аһаа. Холобура. М, Пример ылыахпын сөп. аа, тугун холобурун биэриэхпитин сөп дии. Грамматическое значение.

Сөп. А, ити Коля тугу ыйытта дии, бу көрүҥ эрэ манна э, иккиэн холбостохторуна төрүт эбэтэр краматикалыы олох диэн өйдөбүл тахсан кэллэ дии. Краматикалыы олох диэн ити туох эбитий? Туох туһунан эттири биһиэхэ? Краматикалыы олох диэн тугу санаан диир хаҥайытыыта? Это что подробности? Сори, чуолкайдан биэриэххэ Хочешь стеречь Бу. Кини грамматикалыы олох хаһан тахсан кэлэр эбит биһиэхэ? ханнык условиялар буоллаҕын если оно что-то значит туһаан уонна кэпсиирэ тутаах чилиэнин быһыытыннатыы сүрүн ис хоһоонун билиит көрүҥүрэ туһаан уонна кэпсиирэ диэтэхпинэ сөп да бу маннык боппуруостайдык баһарыыга сөбүлээҕит маннык буолуон сөп Ол аата биһи холобур кэнники ыйытыахпыт дии. Төрүт эбэтэр грамматикалыы э, олох диэн тугуй диэн. Э, нуучча, нуучча тылыгар грамматическая основа диэн ааттыыбыт биһиги. Э, ол тугуй диэн. Ону биһиги эпиэппитигэр туһаан онно кэпсиирэ икки бииргэ сылдьар буоллахтарына диэн эттэхпитинэ, оннук эпиэппит толору буолар дуу, буолбат дуу? Буолар. буолар дии саныыбын. Сөп тимирин холобурдарга көрүөхпүт да холобурдарбытыгар тиийэбит. Сүүс сэттэ он биэстээх эрчиллии көрүҥ эрэ сорудаҕын ким кмичийэ аах эрэ ханнык мичийэ эн

Так, устан ылабыт. Кинигэ, иһии. Санааккын. Манна тоһааны уонна кэпсиирини булабыт. Кинигэ. Кинигэ. Так, кинигэ. Мгм. Сайыннарар. Сайыннарар диэни мин икки сурааһынан көрдөрдүм Туох ататтар туох деһэн эгэтэй сөбүлэһэҕит? Маннык буолар? Көрүҥ эрэ. Аһаа, болор. М, Сөп. А, мен хайдах буллум? А, бу кинигэ диэн тылы сайыннарар диэн тылы. Утуруостууларын Ыйыp турардым. Кинигэ диэҥҥэ ханнык ыйытыыны турардым? ким туох, Мгм. Сайыннарар диэҥҥэ? тугу гынар, М, тугу гынар диэн. Өйдөөтүгүт yo'qолар, дьайыы ньымата хайдаҕын? Чэ, биһиэхэ буоллаҕына өссө маннык, аа, чиҥэтэн биэрэр биир быһаарыы баар. Так, аа, бу быһарыыны, аа, выэльеттаах эрэ Этиини араастаан оҥоруохха сөп. Тустаах, тутаах эрэ чилиэннээҕи этиини тэнийбэтэх этиини ааҕыгар күн таҕыста күөрэгэй ыллаатый итини итиннэ биир да ойоҕос чилиэн эбилиннэҕинэ тэнийбит этии үөскүүр тэҥнээ күн күлүмүрдээн таҕыста күнү көмүс күөмэйдээх күөрэгэй дьоруоччу ыллаата дьэ бу тэнийбит тэнийбэтэх этий диэн эһиги эмиэ начальнай класстан дьигэр билэҕит Аны эһиэхэ чуолкайдаан биэрбиттэр да. Тэнийбэтэх этии диэн, ол аата биһиги этиэхпитин сөп эбит. Аны бу биһиги тэҥнэһэр диэххэ Туһаан уонна кэпсиирэ эрэ баар буоллаҕына. Сөп, этиигэ. Туһаан уонна кэпсиирэ эрэ баар буоллаҕына. Онтон тэнийбит этии диэн. Бэйэҕэ бэйэҕит эрэ. Туһаан кэпсиирэ биллэн турар бааллар. Ону таһынан туох баарый?

Ити ойоҕо чилиэннэрэ хантан этэй? Буһарыы, туоруу, сиһилии. Оо, быһаарыы, туоруу, сиһилии. Ол аата балар үһүөн баар буоллахтарына, эбэтэр биирдэрэ эмитэ баар буоллаҕына, биһиги оннук этиини туох гынан хайдах этиитин ааттыыр эбиппит? Толору тэнийбит дии Нейбит диэн аргыһы. Кытта нейбэтэх диэн биһиэхэ туһаан уонна кэпсиирэ баар буоллаҕына бу холобура бу баар. Күн таҕыста. Таҕыста. Тугу гынна таҕыста? Туох? Күн. Күөрэгэй ыллаата. Тугу гынна ыллаата? Ким? Эбэтэр туох? күрэгэй. О, ити э, туһаан аны кэпсиир эрэ турар. Ити биһиэхэ тэнийбэтэҕэ да. Онтон тэнийбит диэн, холобура, күрэгэй алааска ыллаата. Ча ити тэнийбит этии болар, тэнийбэтэх этии болар. Тэнийбит. Сөп. Онтон аа, күн түргэнник таҕыста. Тэнийбитэ. Эмиэ тэнийбит буолар. Тоойдохо биһиэхэ туһааммыт уонна кэпсиирбитигэр биир ойоҕос чилиэн киирэн биэрдэ. Сөп. Өссө маны хас биир холобуру көрүөхпүт. Этии тутаах чилиэнин аннынан тардыҥ, тэнийбит уонна тэнийбэтэх этиилэри быһаарыҥ. Сөп. Манна эмиэ бастакы этиини бары оҥоруохпут. Онтон

Кэнийбит Кэнийбит тоҕо диэтэххэ Бухари кыстык диэни чэбээти ким эрэтэ дьибилигин кыстык диэн бу биһиэхэ Быһаарыы быһаарыы турар саамай сөп хайдах оһоҥ оҥороргутун интээтибит бу маннык баран иһэр сөп оччоҕуна көрүҥ эрэ бүгүн биһиги туһаан онно кэпсиирэ диэн теманы үөрэттибит Дьиэҕитигэр бу сүүс сэттэ уон алталааҕы оҥоруоххутун сөп, сүүс сэттэ уон биэстээҕи оҥоруоххутун сөп ити кэрчиллиини.